Wayita tokkochaan ibiddi yoo qabate bosonni guutuun gubachuu danda'a. Har'a sooshaal miidiyaan akka ibiddi citaa keessa, akka ibiddi cidii keessa fiigutti sooshaal miidiyaan dubbii hawaasa addunyaa keessa fiisifti yeroo ammaatti jechuudha. Kanaaf namni tokkoffaa arraba isaa tikfachuu, gurra isaa waan isa seenu adda baafachuu. Jazaakum Allaahu khayran.

Aleyhi rahmatullaah kitaaba isaa keessa sahiiha muslim ka jedhamu keessatti taatee seenaa guddicha nabi muhammadii fi jibriilii fi miikaa'ilii wajji gaggeeffame tokko irraa gabaabsee isinii hima halkan tokko jedha rasuuli rabbii sallallahu aleyhi wasallam fiimaa yaran naa'imataani atayaani min rabbii rabbii kiyyarraa namni lama galgala tokko na dhufan jedha rasuuli rabbii fa'akadanii fa'akadaanii na fuudhanii naan goda naan deeman jedha rasuuli rabbii deemsa deeman kana keessatti Daaw'annaa ajaa'ibaa takkaa dhalli nama argee hin beekne nabi Muhammadiin daaw'achiisaa bulan. Daaw'annaa Rasuulli Rabbii daaw'ataa bulan daaw'annaa warra dunyaa gubbatti dogongora gurguddaa raawwate, dhandhama azaabaa, dhandhama musiibaa, rakkoo isaan Aakhiratti isaan mudataa jirturraa akka itti isaan rakkoo san keessa seenanii waan kaleessa ilma namaatitti naqan har'a hammaaratan, Foon namaa ka kaleessa nyaataa turan akka isaan qeeraa, qeeraa Ilaahii, qeeraa Rabbi qopheesse keessatti Rabbi irraa baasaa jiru Nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam daaw'annaa san irra turan. Warroota daaw'atan san keessaa Rasuulli Rabbii sallallaahu aleyhi wa sallam osoo deemnu jedhan Rasuulli namticha tokko irra dhufne jedhan. Namticha tokkon ciisa, namticha tokko immoo bira dhaabbata. Ka bira dhaabbatu kun hookkoo, hookkoo ni beektanii ka akaayyii garbuudhaan ittiin akaayan jechuu yookiin hookkoo waa ittiin harkisan waan akkana jiru jechuu. Akka afaan adda addaatti namoonni beeka. Ka ciisu kanatti inniin dhaabbatu kun hookkoo harkatti qabatee afaan isaa kana keessa hidhii tana asiin kaahee akkanatti taraaree baqaysee tarsaasee asiin gaha. Wayta inni iyyee gubatu ka kanaatti tara jedha Rasuulli Rabbii. ka lammaffaa karatti illee tarkaanfatee kan illee tarsaasee wayita inni kana garanaan baasu ka garanaa ka reefi inni tarsaase qaata fayya jedhan deebisee garana illee tarsaasa garana illee tarsaasa jedha rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam rasuuli rabbii cinqamanii rifatanii maa haadaa maal ta'e kun musiibaan isa mudatte maali jedhan nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam jennaan idhab idhab idhab yaa muhammad deemi mee deemi deemi naan jedhan jedhi malaayikaan jibriiliif mikaa'il alayhim assalaam Fadhahabnaa, ni deemne jedha Rasuulli Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam. Daaw'annaa lammaffatti tarkaanfanne, sadaffaa daaw'anne. Boodarra wayta daaw'iina daaw'achiisuuf ka'an san xummurre, waan si daaw'achiifne san warra azaaba akaakuu gargaraatiin azzabamaa jiran, akaakuu adda addaatiin akaayamaa jiran san iccitii isaan musiibaa isaan san bira geessite sii himna. naan jedhanii wayta naa himuudhaaf lafa kaa'an san keessaa namticha hookkoo malaa'ikichi asiin itti ta'e Itoophiyaa Itoophiyaa biyya keenya kana yoo ilaalte yoo ati mana hoteelaa seentun iyya hoteelillee hoteelillee akka du'u kana iyya teephii guddaa kana fidanii ispiikara mintaraba guddaa kana fidanii si banan ati bashannanaa boqannaaf achi seente mana san iyyaansi mana san keessaa sitti iyyu. bobaafattee achi baata. Suuqii uffata namni surree fi jaakkettii bitatu inni ol seenu illee muuziqatu achi iyya. Itoophiyaa. Yoo ati makiinaa seentu makiinaa konkolaataa yaabbattee dhimmaaf imala tokko deemtu ka fedhe irra kaa'atee sirba irra kaa'atee mazmuudii irra kaa'atee dhorkamaadha. Dhorkamaadha shari'atti hin ta'u abadan. Hayyamaa fi fedha uummata sanii qofaatti yoo hundaa'e malee dhorkamaadha. Akka asii bane Wayita ati magaalaa Shaashimanne irraa kaatee wayita fakkeenya Finfinnee seentu yookiin Baabbil irraa kaatee wayita Finfinnee seentu yookiin maali Aggaar irraa kaatee wayita ati Finfinnee seentu albama muuziqaa tokko affasdee buuta Itoophiyaa keessatti affasdee qomatti qabattee akka asii sirbe osoo sirba kaanii kaan itti jijjiiru rafuu hin dandeessu kitaaba dubbisuu hin dandeessu zikrii godhuu hin dandeessu xiqqoo tasgabbaa'uu hin dandeessu nurraa cufii ati jettuun tokko asii hin cufu maaltu si galcheedha. Isa qofa makinaa keessa jiraa sin jedha kunasi. Waan akka itti uumame hin beeku ani uummanni gariin namni gariin akka itti uumame magaalaan guutuu waca iyyaansa. Yoo haasa'u sagalee nama tokkotti akka sagalee nama digdamaatii nama tokkotti haasa'a. Sagalee nama soddomaatii. Haxa'a kun dogongora. Adabaan guddachuu dhabudha kun. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko dhufanii nu ziyaaranii jedhe sahaabtichi tokko. Fasallama alayna salaama wayta nu gaafatan halkanii lafti. Salaamna salaamtaan rasuuli rabbii nama gaafatan laa yuuqidhu naa'ima nama rafu hirribaan kaasu jedhan nama rafu namni gariin waytanni balbala tumu qofa dubbachuu miti balbaluma dhufee waytanni hulaa tumu gandi guutuun baaragee hulaan inni dhadhahu akkaataa itti dhadhahullee hapha kanaaf tokkoffaa sagalee wal fuudhanii wali iyyuu shari'aan islaamaa haqa ollaa eegdee jirti haqa ollaa keessaa tokko Sagalee humnaa ol ol fuutee lallabuu dhabuu. Akka ollaa sagaleen mana kee keessaa waraanee qaxxaamuree ollaa san dararu, hirriba dhoorku, tasgabbii isaan dhoorku. Lammaffaa televizhiina wayita banattee dhageeffattu, oduu ta'ee waan tokko wayita dhageeffattu, teephii wayita banattee dhageeffattu yookiin mobaayila fayyadamtu sagaleen kee sagalee mana kee qofa keessa gabaabbatu ta'uu qaba.